Mwathani arogocwo, njĩtagwo Pastor Rose, nĩ ngũrehe kiugo kĩa Ngai, kĩa kĩrĩa Roho Mũtheru anjĩrĩte njarie mahinda-inĩ maya, ndĩrerwo njarie ũhoro wa gũtwarana na Ngai, kana gũkorwo ho kwa Ngai, thĩiniĩ-inĩ wa maũndũ-inĩ mothe maku, maũndũ ma kĩeha kana ma gĩkeno, gũkorwo ho tu kwa Ngai, kũu nĩ kũiganu. Mũcerire Ngai atĩrĩrĩ, niĩ ndirabatara maũndũ maingĩ, no nĩ ngwenda your presence, nĩ ngwenda gũkorwo gwaku, gũtwarane naniĩ kũrĩa Misiri. Tondũ Musa nĩ amenyaga ũrĩa Misiri kwahanaga, ũrĩa kwarĩ kũritũ, ũrĩa mũthamaki Biraũni ahanaga, na ũrĩa onake we mwenyewe Musa atigĩte gĩikaro kĩu eka. Kwoguo rĩ, abataraga Ngai tu. Na ithuĩ mahinda-inĩ maya tũragerera werũ-inĩ, werũ-inĩ wa ihooru, werũ-inĩ wa mũrimũ, werũ-inĩ wa kwaga, werũ-inĩ wa kũhinyĩrĩrio wĩra-inĩ, gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrabatara. Tũrabatara Ngai, tũrabatara Mwathani atũme host of mercy, okorwo nĩ tha ũrabatara, tũrabatara Ngai atũme araika ake ohonio, nĩ ũguo nĩguo tũrabatara, tũrabatara gũkorwo ho kwa Ngai, tũtirabatara ũndũ ũngĩ, nĩ tondũ harĩa tũrĩ, harĩa ũrĩ, nĩ Ngai tu, ũroiga niĩ nĩ Ngai ndĩrabatara, ndũragĩbatara gũkua ngoro wĩna Ngai. Ndũrabatara kuga nĩ nginyĩte mũico wĩna Ngai. Ũyũ Ngai haha, eeh Ngai nĩ egũkũhotera. Ngai ũyũ rĩ, Ngai ũyũ nĩ egũkũnyita na guoko gwake kwa ũrĩo, guoko kwĩna ũhoti, guoko kũ... Kũringagia mũndũ agakĩra mũkuru wa thĩna, guoko kũhonagia, guoko kũhutagia, mwĩrĩ ũcio ũgacenjia, guoko kũhutagia, ngoro ĩyo ĩgacenjia, gũkorwo wĩna maũndũ maritũ, no tu gũkorwo ho kwa Ngai nokuo kũrabatarania. Ĩra Ngai ũka ũkorwo haha hamwe naniĩ. thĩinĩ wa itĩna rĩega kana itĩna rĩũru, itĩna rĩa kũhatĩrĩrio kana itĩna rĩa kwaga kũhatĩrĩrio, no guoko tu kwa Ngai ũrabatara. Gũkorwo ho kwa Ngai aroiga ndĩtwaranaga na inyuĩ, nginya mũico wa mahinda. Ndĩmũgarũranagĩria maũndũ, o mahinda marĩa mwakinya gakona ga kũhatĩrĩrĩka ngoro mũno rĩ, niĩ ndĩ Ngai nĩ ndĩũkaga na ngoka kũmũmĩrĩria, na ngoka kũrehe ũteithio ũrĩa ũrabatara thĩiniĩ wa kanyũmba-inĩ kau ũrĩ, ka ihoru. Rĩu nĩ tũrabatara gũkorwo kwa Ngai. Rĩu nĩ tũrabatara kwĩra Ngai, ũka mwathani, ũtwarane nani, ũka mwathani, ndeithia thĩna-inĩ ũyũ, tondũ nowe ũngĩhota, tondũ nowe ũngĩnyũmĩrĩria, gũtirĩ ũngĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria messages o ũrĩa roho egũthiĩ agĩcirehaga, na waigua... na ũgayane na ũngĩ, Ngai arokũrathima na akwende, arogũthiĩ mbere, aragũthiĩ mwena na thutha, kũndũ guothe, may God bless you so much as you share the message in Jesus mighty name.